you ever see some bible stories you know say if na now jonah comot come back after three days the wife come say where you go he say i just dey my own o god say ma go as i no dey go na him fit swallow me. Hmm. You know say na the way your wife respond you go know say you don lose the case. As you just tell am say fish swallow you go say for where you say bad bitch come go show me. How you wan take know where the fish dey? As una dey go you go dey greet people oh, mama Nkechi how the family say dey? What of oga e dey? Where una dey go say no fish swallow my husband I wan go check am. Because you go see some things e get some other parts of bible wey dey shock me. That part wey bible say he that look at a woman

abi bible say angels wey dey already dey stay for the heaven when they see nyash they lust after the daughters of men angel choose nyash over heaven na come me wey never see heaven picture baba dey go balance this thing o i go look nyash wetin wan happen may happen ah because nyash no make sense na women dey pay three point two million for lekki if you see real nyash for lekki now my brother i no know wetin god do for you all the nyash for lekki na pho the photocopy am no better just see nyash that's why when oyibo bring different policies we go just dey look them they bring one policy that time now oyibo dey do everything transgender uh, same sex marriage the one wey dey do wey igbo boys come vex for america na when dem bring gay Before Igbo boy chai girl now, they near him. Nne here follow come or converted. Igbo boy guys they show. because you know say problem too much for Nigeria so tey we no even get room to worship God again o. All our song na lamentation. We are complaining but for our mind we dey worship. See oyibo now virtually all- everything wey we dey pray for like for abroad they dey pursue their dream. For Nigeria, e dey pursue us for dream. You get? Almost everything we dey pray to God for abroad na government dey do am. Because how does somebody how you, are you going home? You are saying, Father, as I'm going home, let there be light. God na nepa. Like useless, useless prayer. So Oyibo dey get all the time. They worship God. You go dey hear song o. They wan communicate. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence.

Oh yeah, okay, the one who no even want complain, we go do like so we want healer. Akwagi sini ge buru mi bo and I ain't give you. Everything we want collect, collect, collect. Oh, even when they want give offering, now with their whole heart, oh, I give myself away. we to give offering we dey blackmail god na the thing wey you give me papa you no just wan on your own give am anything then the time wey we no wan complain na question we go dey ask for our mind we dey worship god because now people like the frank edward when they worship you understand that it's actual worship lord you reign

Who is greater than Jehovah, Lord divine? Brother, are you a winner? Ekwenfa ga-emeru unu n'agha. Then they come sing one song, come pretend like say they no wan ask you question. Na lie o, the question dey come o. You get am since I was born and now I am getting old. Question, listen, brother, have you seen it? Why you dey always ask question? That's why when you dey church, when they dey sing song wey you no know, you go just, you know if they reach the part where you know your voice go loud. They reach where you no know, you go enter spirit. So that we fit try am. How many people know that song? Hosanna.

Yeah, you um, Baba once yes we are if you no go yeah you may live on. Yeah. if Jesus no go yeah you may live on. No be me bring and come. if you look Nigeria well, nothing they want tell me. Everybody where they come here and they smoke igbo. No, I dey even insult igbo self. But e go no really bad like that, they dey goof. Wetin be that? Because if you hear government policy, you no fit tell me say somebody no dey there wey dey sell am. Because hear news, hear news. ASUU extend strike to another month. You as a Nigerian, you go dey complain they are keeping the children for eight months. You call here another news. Naira crashes to the dollar, 745. You still dey complain about forex. Things dey cost. You come hear another news, 15 kidnapped on Abuja highway. You go still complain, insecurity. Then tomorrow morning, you come hear breaking news for your mind. Government wan address all this problem. They don delegate on how to solve am. Next thing wey you go hear, federal government ban kpomo. Ah, ah. Wetin concern kpomo with wetin we dey complain? Kpomo, innocent kpomo. I say no be Igbo. They smoke one or two of these things because how they wetin dey even shock me wait they gather o oh. as the whole problem dey somebody just suggest say what we do today is to ban comot they come say those who agree say aye hey baba we dey fok up o. Oh. subscribe to my youtube channel